Metta, beşa duemîn. Îcar di dema Hêrodes padîşah de çaxê Îsa li Beytlehema Cîhûstanê çêbû ji rojhilat stêrnas hatin Orşilîmê û pirsîn. Ka patîşahên cû yan ê ku çêbûye li ku derê ye? Me li rojhilat stêra wî dît û em hatin ku biparêzin wî. Gava ku Hêrodes padîşah ev yek bihîst, ew û hemû Orşelîm jî pê re bizdiya. Wî hemû serekên kahînan û şerîetzan li hevdu civandin û ji wan pirsî, Ka Mesîh wê li ku derê çêbe? Wan jê re got, Li Beytlehma Cihustanê.
Çimkî bi destê pêxember wiha hatiye nivîsîn, Û tu, ey Beytlehma li welatê Cîhuda! Tu di nav serwerên Cîhuda de bi tu awayî ne ya herî kêmî. Çimkî ew serdarê ku şivantiya gelê min ê Îsraîl bike wê ji te ra be. Li ser vê yekê Hêrodis bi dizî gazî stêrnasan kir û ji wan qenc hîn bû ku stêr kîngê xwe ya bûye. Di pey de wî ewşandin Beytlehmê û ji wan re got. Herin û qenc li zarok bigerin. Gava ku we ew dît, haya min pê bixin da ku ez jî bêm û biperizim wî. Piştî bihîstina gotina padîşah ew ketin rêya xwe. Ew stêra ku li rojhilat dîtibûn li pêşiya wan çû heta li ser cihê ku zarok lê bû rawesta. Gava ku wan jî stêr dît bi şahiyekî mezin dilgeş bûn. Ew ketin malê û zarok bi diya wî Meryemê re dîtin çûn ser çokan û perizîn wî. Sindoqa xwe ya xezînê vekirin û diyariyên ji zêr cewişêrîn û mûrî pêşkêşî wî kirin. Piştî ku di xewna xwe de hatin tenbîhkirin da ku venegerin ba Hêrodes, ew di reyekî din re çûn welatê xwe. Piştî çûyîna stêrnasan milyaketekî xwedan di xewnê de li Ûsiv xuya bû û jê re got. Rabe,
raêje zarok û diya wî û bireve Misrê. Li wê derê bimîne heta ku ez ji te re bêjim. Çimkî Hêrodês wê li zarok bigere da ku wî bikuje. Hingê û siv rabû, raşt zarok û diya wî û bi şev çû Misirê û heta mirina Hêrodes li wê derê ma. Ev çêbû, da ew peyva ku Xwedam bi devê pêxember gotibû bê cîh. Min ji Misirê gazî kurê xwe kir.
Gava Hîrodes fêm kir ku ji aliyê stêrnasan ve hatiye xapandin, gelek hêrs bû. Li ser vê yekê tam li gor wî çaxê ku ji stêrnasan hîn bûbû, li Beytlehmê û li hemû der û dora wê fermana kuştina hemû zarokên kurîn ên du salî û ji duduyan biçûktir derxist. Hingê ew peyva ku bi devê Yeremya pêxember hatibû gotin hat cih. Ji Ramayê dengek hat bihîstin, şîn û girîn û li xwe xistin. Rahel ji bo zarokên xwe digirî û ew naxwaze bê aşkirin, çimkî êdî ew tun in.
Piştî ku Hêrodes mir, milyaketekî xudan di Misirê di xewnê de li Usif xuya bû û got, Rabe,
rahêje zarok û diya wî û vegere welatê Îsraîlê. Çimkî ewên ku li kuştina zarok digeriyan, mirin.
Îcar Ûsif rabû, zarok û diya wî hildan û vegeriyan welatê Îsraîlê. Lê gava wî bihîst ku Arxêlayos di cihê bavê xwe Hêrodes de li ser Cihûstanê bûye padîşah, ew tirsiya ku here wê derê. Piştî ku di xewnê de hat tembîhkirin bi aliyê herêma Celîlê ve çû. Li wir li bajarê ku jê re dibêjin Nisret bi cih bû. Ew çêbû da ku ew peyva ku bi devê pêxemberan hatibû gotin bê cih.
Wê ji wî re yê Nisretî bê gotin.